Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut do huelen ech Iech mat an d'Naturverwaltung hei hannert mer. E Gebai, dat schonn am Agank vun Dikrech e richtege Bléckfang bitt a wéi et sech fir eng Ëmweltverwaltung gehéiert, och ganz am Holz gehalen ass. Wat a wéi hei genee geschafft gëtt, dat kucke mer elo zesumme mam Direkter Fränk Wolter, mat deem ech hei Rendez-vous hunn. D'Gebai vun der Naturverwaltung zu Dikrech um Site vum fréieren Hôtel du Midi ass e Plus-Energie-Gebai. Produzéiert also méi Energie wéi et fir de Betrib verbraucht. En eenzegaartegt Gebai, dat sollt e Modell fir zukünfteg ëffentlech Baute sinn. Jo, hei si mer an deem wonnerschéinen Holzgebai vun der Naturverwaltung, direkt am Agang hei vun Dikrech. Dir sidd virun enger Rei Joren heihinner geplënnert, eréischt, wisou grad op Dikrech? Dat war eng Decisioun vun der Regierung, déi wollt eben, datt an der Stad manner Verwaltunge solle sinn an datt déi Verwaltunge sech sollen och op déi aner Deeler vum Land ausbreeden, notamment d'Nordstad. Also am Ufank war natierlech e bësse Retizenz bei de Leit. D'Gewunnechten, déi hu sech missen änneren. Och Leit, déi vläicht méi laang op d'Aarbecht en Trajet haten, Mee ganz séier hunn d'Leit gemierkt, datt d'Liewensqualitéit hei zu Dikrech awer vill besser ass, well och manner Verkéier ass. Et ass einfach eng ländlech Stad, déi och, wéi soll ech soen, am Beräich Natur vill méi bitt wéi d'Stad. Wéi vill Leit schaffen dann elo eigentlech insgesamt hei an wat gëtt hei alles esou geschafft? Mir sinn insgesamt an der Naturverwaltung zu 440. Déi Leit schaffen awer net alleguer hei zu Dikrech. Hei zu Dikrech sinn, ass nëmmen d'Direktioun mat den zentralen Servicer an nach puer aner Servicer, esou eng 70 Leit ongeféier. Alleguer déi aner sinn iwwer d'ganz Land an deenen eenzelen aneren Servicer verspreet. Mir bekëmmeren eis haaptsächlech ëm den Naturschutz hei zu Lëtzebuerg. Dass ass eis Haaptmissioun, fir eben d'Natur an engem gudden Zoustand ze halen, fir och nei, wéi soll ech soen, Naturschutzgebidder auszeweisen. Dann bekëmmere mer eis och ëm déi ëffentlech Bëscher. Dat ass ongeféier d'Halschent vun de Bëscher hei zu Lëtzebuerg, déi mir fir alleguer déi Proprietäre geréieren, dat dat sinn d'Staatsbëscher, d'Gemengebëscher, awer och Etablissements publics. Da bekëmmere mer eis och ëm de Volet Juegd, wou mer den Encadrement maachen an natierlech och alles, wat d'Faune sauvage ass, Dann natierlech och alles wat Sensibiliséierung ass. Dat ass eng nei Missioun, déi mer 2009 derbäi krut hunn, fir eben, wéi soll ech soen, de Bësch an och d'Natur de Mënsche méi no ze bréngen. Dofir hu mer och momentan fënnef Naturschutzzentren, déi eis et erlaben, Leit do ze empfänken a mat an d'Natur ze huelen, fir hinnen ze weisen, wat et an der Natur gëtt, wéi een d'Natur ka schützen a weider och fleegen. An dann eis lescht Missioun, och ganz wichteg, dat ass de Contrôle, wou mer eng speziell Entité mobile hunn, déi och an deem Beräich aktiv ass. Dir sot et, Är Aufgabe si ganz vilfälteg. Mee wéi muss ee sech elo déi Terrainsaarbecht virstellen? Ech mengen, d'Leit si vill dobaussen, fir d'Natur ze schützen. Sinn déi ronderëm ënnerwee, fir alles ze detektéieren? Ah, dat ass den, d'Dramvirstellung natierlech, fir de ganzen Dag an der Natur ze sinn. Dat ass et awer leider net, well mer och ganz vill administrativ Saache maachen. Dat ass haut, ech mengen, bal an all Beruff esou, datt, wéi soll ech soen, deen administrativen Deel awer relativ staark ass. Do wou vläicht nach am meeschten Terrainsaarbecht ass, dat ass am Beräich vun der Bëschgestioun, well op d'mannst mol de Feeschter do ganz oft am Bësch ass, fir eben déi verschidden Aarbechten ze kontrolléieren, déi do gemaach ginn, mee och fir den Uschlag am Bësch ze maachen, dat wëll soen ze decidéieren, wat fer Beem, wéi soll ech soe, geernt ginn. Dir maacht ganz vill, fir d'Natur ze erhalen, mee gesäit een och Fortschrëtter wierklech? Jo, also Dir hutt bestëmmt héieren, datt d'Biodiversitéit hei am Land awer nach schwéier leit an och zum Deel erofgeet. Mee et ginn awer och, wéi Der sot, Good News. Dat wëllt soen, et sinn eng Rei vun Aarten, déi vun all deene Mesuren, déi mer geholl hunn an deene leschte Joren a Joerzéngten, dovu profitéiert hunn a sech nees hei zu Lëtzebuerg ugesidelt hunn. An dat ass notamment de Biber. deen et fäerdeg bruecht huet sech och auszeweiden an deen de ganz grousse Virdeel huet, datt en och dann eng Rei vu Fiichtgebidder nees kreéiert, wou och aner Aarte kënnen dervu profitéieren, wéi Insekten, wéi Vullen, déi op esou naass Plazen ugewise sinn. Als Schlusswuert kéint een also festhalen, Eiser Natur geet et awer net esou schlecht, et kann een duerchaus optimistesch bleiwen. Ech mengen, et soll een ëmmer positiv bleiwen an deenen dote Saachen. Mir sollen einfach als Mënschen bewosst sinn, datt mer en Afloss op d'Natur hunn, deen och heiansdo kann negativ sinn. D'Leit schwätze jo vun deem Footprint. Dat wëll soen, all Dag, wa mer iergendwéi eppes maachen, solle mer eng Kéier kuerz iwwerleeën och, Ok, wat huet dat dote fir en Afloss? Wéi kann ech mäin Afloss reduzéieren? Vläicht an deem datt ech ze Fouss ginn oder mam Vëlo fueren an den Auto mol enker net huelen, wann et just nëmmen eng kuerz Streck ass, respektiv wann ech eppes akafen, fir och ze kucken, wat ass den Impakt vun deem wat ech do akafen? op d'Natur. A wann een alleguer déi Saachen am alldeegleche Liewe mécht, da kann een och ganz vill Positives maache fir d'Natur. An ech mengen, wa mer dat konsequent maachen, ech mengen, da kann et eiser Natur och besser ginn. Mir gesinn dat, och wann de Klimawandel momentan fir, haaptsächlech fir d'Bëscher vläicht e bësse schwiereg ass, mee insgesamt kënne mer och vill positiv Saache bewierken. Villmools Merci. Dat ass gär geschitt. Aus der Naturverwaltung huet een iwwregens eng ganz flott Vue op d'Gare direkt hei vis-à-vis an dann och op déi fréier Brauerei hei hannert mer. Den Ament ass dat natierlech kee ganz schéinen Ubléck. Et ass elo genee e Mount hier, datt déi fréier Zockerfabrik Fortschritt gebrannt huet, an där spéiderhin dunn déi nei Brauerei ënnerbruecht wor, wéi se zënter dem Ëmzuch vum Bamerdall op d'Gare geheescht huet. An dat war e ganz schwéiere Moment fir vill Dikrecher. Besonnesch een awer huet et ganz uerg getraff, de Schmëtten Änder. Hien huet hei ëmmerhi säi ganzt Aarbechtsliewe verbruecht. Eng Woch nom grousse Brand an der fréierer Dikrecher Brauerei, déi hei vun 1930 bis 2019 ënnerbruecht war. E Glanzstéck vum historesche Patrimoine vun Dikrech ass reegelrecht vun de Flamen zerfriess. En Drama fir d'Stad an hir Awunner. Besonnesch fir de Schmëtten Änder, deen hei vun 1954 bis 1994 geschafft huet an elo einfach nëmmen entsat ass. Fir mech et dat heiten grausam. Et ass incroyable. Ech hu keng Wieder dofir. Ech ka mer elo net virstellen, dass de erakomm bass op d'Papy Plain an dann, ich wurde geschenkt, Büro, alles Holz gemaach. D'Holztäfelung, de Plotz vum Plotz, d'Blummestéck, dat waren d'Direktiounsbüroen. Jo, wat soll ech der soen, dat Programm, kuck mol elo, ech haff elo, et ass elo opgeraumt, hä? Mee wann ech dat do mir a Flamen virstellen, ech hunn et net gesinn an ech sinn och net kucke goen, ech hunn dat do selektiert, well ech hu mäin ganzt Liewen hei verbrach. Mee do uewen, do ass, wat net verbrannt ass, wat méi wäiss ass, do hat ech mäi Büro an hei, D'Gropper war also ee Magasinn. Hei war eng privat Wunnung, wou mer iwwer hunn d'Mme Kieffer ëmmer gewunnt. De Schmëtt en Änder kann et bal net gleewen, datt seng al Aarbechtsplaz elo verbrannt ass. Och wa säi Büro wéi duerch e Wonner verschount bliwwen ass, sou war hien hei an der Brauerei iwwerall doheem, huet bal all Service duerchlaf an zulescht Visitte vu bausse geleet. D'Gebai mat der schéiner aler Zaapschoul ass lo zu engem groussen Deel zerstéiert. D'Souveniren awer, déi ka keen heem huelen. Wann dir agestallt gouft fréier, da kanns kengem erzielen, dat gleeft och kee Mënsch. Da krus de ee Schiertech an du krus Stiwwelen an du krus zwéin Stongen, dat war sou sou sëlwer Stongen, an déi waren Fir d'Recht op zwee Liter, wat eis am Kollektivvertrag steet, Recht auf zwei Liter frisches Schankbier, net fir d'Aarbecht oder fir de, mee du hues erëm Humm dobäi kritt, e Liter, ech hunn en nach doheem, ech hu mäin, an déi meescht waren iech den zweeten Dag fréck, well een dem aneren futti geschloen hunn, sos de béis geworden, mee dann hues de dee kritt an deen hues de missten während dem Dag hei drénken, well du krus en net mat eraus. Kënnt iech dat virstellen? Virun allem war d'Brauerei eng Renommée an der ganzer Welt an der Zäit. Iwwerall gouf et Dikrecher ze drénken, souguer am Kongo. Mir hunn d'Bier an de Kongo geliwwert. Dat war méi ee Reklamm wéi, mee dat war fir déi, dat war en Archiv, wat een huet, deen huet ee fir den Aussenwee Reklamm. Mir waren, mir ware Kelgräi, mir waren eng, eng. Mir waren een Aushängeschëld hei. Dat dofir mécht dat mech esou roosen, déi ganz Zeput, dat alles esou verkomm ass. De Schmëtt den Änder, deen och gewerkschaftlech engagéiert war, bedauert, datt d'Brauerei net vun enger Famill gefouert gi war. An deem Fall wier hei munches anescht gelaf. Et wier zwar dofir ëmmer gutt investéiert ginn, awer d'Häerz hätt um Enn gefeelt. Trotzdeem wieren d'Mataarbechter vun der Brauerei laang Joren ëmmer wéi eng richteg Famill gewiescht a sengzäit op der Plaz déi schéinsten iwwerhaapt Onvergiesslech! Moies um 10 Auer, halwer 11, wann déi Zait esou war, dann wanns de dann hei do duerchgaangen bass oder do an de Päerdestall eran, dann op eemol, dann hues de op eemol och esou e Geroch kritt, wéi se vu Mettwurscht oder esou Saachen, wou se och an de Wanter mat esou séisse Péckeleken, déi op de Leitungen vun den, vum Dampkessel, déi war jo hannendrun, hu se sech déi da waarm gemaach. Do huet kee Mënsch eppes gesot. Ee Mauf huet matgeholl, wann en e kritt hätt, déi Zung esou wäit erausgaangen. Et war eng wonnerbar Zäit, mee d'Aarbecht ass gemaach ginn. Am Verkéier hei zu Dikrech, do deet sech den Ament esou munches. Déi lescht Woch schonn, do gouf et verschidden Turbulenze wéinst klenge Schantercher. Enn des Mounts dann awer, da wäert et zu enger ganz neier Verkéiersreegelung kommen, Dann nämlech sollt d'Rue du Pont komplett zougemaach ginn. Mir maache jo d'Rue du Pont hei zou. Dat bewierkt natierlech, datt mer musse kucken, wou mer mam Verkéier hinnerkommen, vue que datt eng vun den Haaptpunkten hei zu Dikrech zougemaach gëtt. Vun Ettelbréck kommend hu mer am léifsten natierlech d'Leit fueren iwwert de Fridhaff, wou se dann iwwert de Rond-point bei der Kierch verdeelt ginn. Se kënnen natierlech ëmmer nach ëmmer iwwert d'Ettelbrécker Strooss hei ënnen Angelt uewerer kommen. Do fueren se dann ganz normal hei d'Avenue de la Gare erop, och bis bei d'Kierch, och rëm bis bei de Kreesverkéier. Do ass et eben just esou, dat kann een net méi maachen, datt een do eroffiert, mee do däerf just de Bus eroffueren. Mir hunn och extra esou gemaach, datt fir déi Leit, déi wëllen d'Ofkierzung huelen duerch d'Rue du Palais, datt mer déi e bëssen ausbremsen, well mer do dann just nach 30 hunn. An mir hunn och do Circulation interdite sauf riverains, sou datt am Fong aner Leit do näischt ze sichen hunn. Op der Esplanade maache mer dann och den double sens, fir datt mer d'Leit och dohinner fort kréien, Richtung Veianen, Iechternach. Wann se vun Eechternach erakommen, fir erof an d'Rue Alexis Heck, dat ass net méiglech, déi mussen iwwert de Rond-point fuere bei der Kierch, fir dann an d'Rue Alexis Heck ze kommen. Mee déi wäerte sech souwisou mat der Zäit dru gewinnen, datt déi dann iwwer Gilsdurf fueren, wa se wëllen an d'Feels erafueren. Rue Alexis Heck, Deementspriechend ass dann och am double sens bis bei d'Bréck. Do kucke mer, datt mer déi ganz Kräizung uewe bei Hierzenhëllén mat roude Luuten am Haaptverkéier regelen. Dat musse mer e bëssen ausloten, wéi dat elo geet, ob dat besser geet effektiv mat roude Luuten oder ob mer einfach nëmmen ee Stoppschëld oder een Dräieck dohinner setze fir d'Leit dann do fort ze kréien. Vue que datt mer jo garantéieren, datt jiddweree eran a raus kënnt, datt mer e flëssegen double sens hoffentlech hikréien. Natierlech wäerte sech déi eng oder déi aner Leit erféieren an et wäert zwou Wochen daueren, bis datt dat Ganzt sech normaliséiert huet, datt d'Leit wëssen, Ech vermeiden e bëssen Dikrech, firwat fueren ech nach op Dikrech? Datt se sech déi Froe stellen an villäicht dann eben Schläichweeër oder Weeër ronderëm Dikrech fannen, fir dann op Ettelbréck oder respektiv an d'Stad. kommen. Jo, et bleift spannend a Saachen Verkéier hei zu Dikrech, mee op d'mannst dierf mer eis jo elo rem méi bewegen. Vu gescht un do gëllen déi nei sanitär Bestëmmungen. Deemno dierften erëm méi Leit beienee kommen an dat war och duerchaus positiv fir déi sougenannte Lumo Days de leschte Weekend hei zu Dikrech. Zënter 1998 gëtt et d'Luxembourg Museum Days, wou d'Leit gratis an d'Muséeën am ganze Land invitéiert ginn. An esou war et och erëm de leschte Samschdeg a Sonndeg zu Dikrech, wou trotz Reen vill Leit an der Stad op de Been waren. Am Autosmusée an der Rue Stavelot ware schonn eleng um éischte Moien eng 70 Visiteure passéiert, fir sech déi grouss Mercedes-Expo unzekucken, déi fir den 20. Anniversaire vum Mercedes Club Lëtzebuerg organiséiert war. Eng vun de leschten Occasiounen iwwregens, fir sech dës grouss Vilfalt un historesche Mercedes-Ween ënner d'Lupp ze huelen. Dese Museum, jo, das ist wirklich interessant und. Und ja, und es ist auch kostenlos. It's a fantastic place to come and show the children history of Luxembourg and because we live here we want to be part of the community. Yeah. Are you having a good time? Yeah. Am Kulturhaus vum Geschichtsmusée iwwerdeems konnt een déi ganz nei Ausstellung vun der englescher Mosaik-Künstlerin Elaine Goodwin bewonneren. Mee och de Geschichtsmusée selwer huet fir Interesse gesuergt. Déi Kéier gouf et hei och eng Nouveautéit. Speziell fir de Musée d'Histoire vun Dikrech war de Personnage vum Mister Heck an d'Liewe geruff ginn, deen hei säin éischten Optrëtt gefeiert huet. Ech sinn de Brudder vun dem berühmtenen Alexis Heck. Awer dir kennt mech net? Huh, logesch, well ech war all déi Joerzingte sinn ech iwwer de Planéit gereest. Ech hu Kulturen entdeckt, ech hu Plazen entdeckt, well ech mer déi Fro gestallt hunn, Firwat gëtt et eis? Wou komme mer hier? Mam Brudder vum berüümten Alexis Heck sollt de Visiteur de leschte Samschdeg also theatralesch an déi al Zäite vun Dikrech agefouert ginn. An esou den Dikrecher Geschichtsmusée op eng komplett ongewinnte Manéier entdecken. 20 Zentimeter op 20 Zentimeter, dat wieren 400 Zentimeter carré! Carré net vergiessen! Dat heescht, wa mer dat elo wëssenschaftlech virginn, da kucke mer, wéi vill Steng do dra sinn. An dann deele mer déi do Gréisst. Grouss Attraktioun op de Lumu Days sinn zënter 5 Joer awer och am Militärmusée déi flott historesch Militärween, déi d'Asbl Quadriga ëmmer an der Entrée vum MNHM ausstellt. Mir sinn eigentlech en Jeepeveräi, mir heesche jo Quadriga, eis gëtt et vun 1984 un a mir sammele just amerikanesch Militärgefierer, also alliéiert Militärgefierer loosse sech soen, an et kënnt aus der aus der Grënnungszäit vun deene Leit 84, dat waren da Leit déi och 40 Joer haten, déi haten de Krich matgemeet, dat ass einfach déi Mémoire déi sollt do sinn un eis Befreier, dat ass eigentlech de groussen Déngen. Mir sinn eigentlech keng, déi elo mat Uniform en Renactment maachen, mee mir sinn un sech Collectionneur de véhicules militaires. An dat zéit natierlech ëmmer vill Leit vun iwwerall hier un. Natierlech koumt der och vill, fir sech de Musée vu bannen unzekucken. Ëmmerhi leeft nach zur Zäit am Militärmusée d'Expo Ons zerschloen Dierfer, iwwert de Remopbau nom Zweete Weltkrich, fir déi vum leschten Dezember un ewell 2.376 Visiteure verzeechent goufen. An der Aler Kierch, wou dee lokale Volet vun dëser Ausstellung gewise gëtt, goufen an deem selwechten Zäitraum no bäi 1900 Visiteure gezielt. D'Expo ass iwwregens och nach no de Lumu Days ze besichtegen, an zwar bis de fënneften September. Fir de Conservatoire National de Véhicules Historiques, do heescht et elo sou lues der grousser Mercedes-Expo Äddi ze soen, déi hei déi lescht 6 Méint gewise gouf. Dat neit Konzept vum Autosmusée wëll jo, dass all halleft Joer eng nei thematesch Ausstellung opgezu gëtt. An do geet et elo an enger Woch an eng komplett nei Richtung. Hei schonn e klenge Virgeschmaach. Mir sinn op Besuch bei engem Traktersammler am Éislek. De President vum Autosmusée zu Dikrech, de Georges Carbon, an de Christian Arend vum Cliärrfer Kanton, dee selwer al Traktere renovéiert, sinn op der Sich no de richtegen Ausstellungsobjete vun der neier CNVH-Expo 100 Joer motoriséiert Landwirtschaft. Als Conservatoire national de véhicules historiques wëll ee sech och dësen historesche Gefierer net verschléissen. An ech fannen et wichteg, dass och. landwirtschaftlech Maschinnen an Traktere bei eis eng Kéier gewise ginn oder eng Plaz kréien, d'Méiglechkeet kréie gewisen ze kréien, well dat esouhn ouni d'Landwirtschaft hätte mer näischt um Teller an an deem Sënn sollt een och de Baueren an der Agrikultur eng Plaz ginn, dat eng Kéier ze weisen, wou et hierkënnt, wéi et evoluéiert ass an dat ass dat wat mer vum 25 Mee un wäerte maachen. Material dofir gëtt et op alle Fall genuch. Am Éislek huet sech ewell eng richteg Communautéit gebilt vun all deenen, déi fréier selwer mam Trakter gefuer sinn an dës Erënnerunge festhale wëllen. Elo also gëllt et, déi Fonken op déi Jonk iwwersprangen ze loossen an domat och dëst Stéck Éisleker Kulturgutt z'erhalen. Mer hoffen alt mol, datt déi Begeesterung sech op déi Jonk iwwerdréckt. Do ha mer ganz konkret Beispiller, ganz sécher. Déi Jonk sen natirlech an engem gewëssen Alter heiansdo wou se dann méi dat Modernt mol fir d'éischt geseen. Mee ech stin awer zum Beispill hei bei engem Lamborghini Trakteur. A wann een haut zu den Jonken seet, E Lamborghini? Oh freck jo, Autoen, jo déi han och Trakteuren gebaut. An sou kann een ewer och déi Jonk mengen ech begeesteren. Souwuel de Christian wéi och de Georges geroden op alle Fall richteg un d'Schwäermen, wa se un hir eegen Trakterexperienzen aus der Zäit zereckdenken. Als Kand sinn ech bei d'Bomi an d'Éislek an d'Vakanz gaang an hunn och do de Bauere gehollef. A mäin éischt Gefier, mat deem ech selwer gefuer sinn, war en Trakter. Dat war net en Auto, nee, dat war och mat siwen, aacht Joer en Trakter. An ech denken, dass vill Leit an deem Sënn Erënnerungen hunn un Vakanzen, respektiv un iergendwéi en Happening mat engem Trakter. Déi nei Expo am Autosmusée zu Dikrech dierft also munch Häerzer méi séier schloe loossen. Donieft sollt dës awer virun allem en Iwwerbléck iwwer d'Entwécklung vun der Landwirtschaft an de leschten 100 Joer bidden. Well zu Lëtzebuerg Maschinnen aus alle Länner benotzt goufen, huet een dobäi eng zimmlech grouss Vilfalt ze weisen. Wann der also och selwer ni beim Bauer geschafft hutt, dierft dës Ausstellung interessant ginn. Iwwregens sinn och Visite-guidéeë bis zu Zwielef Leit geplangt, déi vu Visit Éislek wäerten duerchgefouert ginn. Kulturell gesinn gëtt et awer schonn elo eng flott Nouveautéit an der Stad. An zwar krut Dikrech virun 3 Wochen e Bicherschaf matten an der Groussgaass op der Kräizung mat der Rue de l'Etoile. D'Carine Welter, Directrice vum Geschichtsmusée zu Dikrech ass happy. Endlech huet och Dikrech e Bicherschaf, wou jiddereen, dee Loscht op Liesen huet, sech einfach zerwéiere kann. Op Initiativ vum MHST war dës al Telefonskabinn vum Service Communication vun der Gemeng nei konzipéiert ginn an dunn mat vill Léift zum Detail vum Service Technique ausgeschafft ginn. Et war awer eppes, et huet een der ganz vill schonn duerch dat Land gesinn an et huet einfach hei gefeelt. An ech muss soen, all déi Leit, déi involvéiert waren, fannen ech, hunn eng genial Kabinn dohinner gestallt. Jo, ech mengen och de Feedback vun de Leit ass ganz positiv. An dat gesäit een och an deem, wat alles dra läit, dass vun bis an et ass och ganz vill Mouvement dran. Tatsächlech war beim Musée am Virfeld këschteweis flott Lektür ofgeliwwert ginn, sou dass een direkt um Ufank scho mat interessantem a villsäitege Contenu konnt starten an och nach ëmmer genuch Bicher op Lager sinn, fir reegelméisseg nozefëllen a fir nei Matière ze suergen. Natierlech elo, wou se op ass. Kënnen d'Leit d'Saachen heihinner bréngen, wat fir eis am Moment am beschten ass, well mir hunn nach ganz vill Bicher en stock do leien. Wa lo natierlech een nach eng Këscht huet, déi voll ass, dann huele mer déi och ganz gären op. An jo, an et ass wierklech vu bis. Dat kënnen och ganz vill verschidde Sprooche sinn. Dat ass eigentlech eppes, wou ech menge wat ganz wichteg ass. An do hoffe mer dann och nach Italieenesch, Spuenesch an esou weider eran ze kréien an dass dat e richteg flott Liewe kritt. Also, wann Dir an Zukunft erëm sollt e puer Publikatiounen ze vill hunn an Dir wëllt dee flotte Liesstoff gär mat aneren deelen, dann einfach an d'Bicherkabinn stellen. Awer opgepasst, d'Kabinn ass kee Recyclingzenter an och dat geléintent Material ass mat dem néidege Respekt ze behandelen. Déi ausgeléinte Bicher freeën sech drop, nees an d'Kabinn zeréckzekommen. Enn des Joers wäert d'Gemeng Dikrech awer och en eegent neit Buch erausbréngen. Momentopnahm nennt sech dës Publikatioun, un där och d'Schüler aus dem Lycée classique vun Dikrech matgeschafft hunn. Fir si eng eemoleg an duerchaus positiv Erfarung. D'Anna Wald an d'Mara Shankay hate sech am leschte Joer am Optiounsfach Fotografie vum LCD agedroen. eng vu villen Offeren, déi de Lycée am Media-Beräich ubitt. Déi Kéier awer war dëse Cours eppes ganz Besonnesches, D'Klass war un engem Fotobuch vun der Gemeng Dikrech bedeelegt ginn, woufir si vun der Fotokënschtlerin Néckel Scholtus begleet gouf. Déi éischt Stonn krut mer e bësse virgestallt, wéi dee Projet soll funktionéieren an dann hu mer all Stonn esou een Thema gehat, wou mer dann zum Beispill Architektur gemaach hunn. Dat heescht all Mënsch ass a senge Gruppen an Dikrech gaangen an huet do Fotoe gemaach vun den Architekturen. Et goung also eraus an d'Stad mam Optrag déi originellsten an onerwaartesten Andréck festzehalen an dobäi net einfach ze knipsen, mee eng Geschicht ze verzielen. Eppes wat de Schüler a Schülerinnen offensichtlech gefall huet, och well si selwer domat en neie Bléck op hir Stad. kruten. Mir sinn dann einfach an Dikrech gaang mat eisem Fotoapparat an et muss ee sech bewosst sinn, soubal ee mat deem But rausgeet fir Fotoen ze maachen, kuckt een d'Saache ganz anescht, et ass ee vill méi opmierksam an et sicht een einfach no Motiver an da falen engem vill méi Detailer op, déi herno op der Foto kënnen enorm schéin ausgesinn, déi ee soss ni gesinn hätt. A sou hu mer dann och vill Detailfotografie gemaach. An et wosst een dunn och vill méi sou d'Schéinheet vun der Landschaft ze schätzen. An et sinn engem och mol Gebaier opgefall, déi ee virdru guer net mol sou gekuckt hutt, wou een ni gemengt hutt, dass dat kéinte schéi Fotoe ginn. An esou kënnen dës Schülerinnen elo hir Dikrech Vue an deem neie Buch vun der Gemeng veréiwegen an esou de Lieser mat op eng nei Rees huelen. Si freeën sech op alle Fall schonn elo drop, ze gesinn, wat fir eng vun hire Fotoen, de Wee an d'Publikatioun gepackt hunn. Dat lescht Joer wor keen einfalt fir d'Betriber an hir Mataarbechter an deemno och net fir den Aarbechtsmarché. Och bei der ADEM hei zu Dikrech, do haten se all Hänn voll ze dinn. Fir eis mol eng Geleeënheet nozefuerschen, wat iwwerhaapt hei an der Stad alles ënnerholl gëtt, fir de Leit bei der Sich no Aarbecht ze hëllefen. D'ADEM zu Dikrech ass eng vu 7 Agencen am Land, déi drëttgréisst. Hei sinn dann och bal all Servicer vertrueden. An d'Rue Clairefontaine kënnt een normalerweis, wann ee sech wëll aschreiwe loossen, awer och wann een zum Beispill Froen zu Chômage oder Formatiounen huet. Zënter der Pandemie gouf sech hei souwisou ëmgestallt. Wou fréier just den éischte Rendez-vous iwwer e Callcenter gelaf ass, Sou kann een sech elo well och iwwert Telefon schonn aschreiwe loossen. Et ass och esou, datt mer ëmmer accessibel waren, déi ganz Kris och iwwer, per Telefon, per Mail. Dat heescht, d'ADEM probéiert wierklech och hei zu Dikrech do ze sinn, wann d'Leit Froen hunn, e Besoin hunn. An och wann ee kee Rendez-vous huet an et kënnt een heihinner an et huet een eng Fro, da gëtt een zervéiert, well och do hu mer en Service, deen déi Leit dann entgéinthëlt an d'Demanden dann un de Conseiller virugëtt, respektiv, un dee betreffenden Service. Enn Abrëll waren zu Dikrech 2.142 Demandeurs d'emploi ageschriwwen. D'ADEM zu Dikrech ass fir de ganzen Norden zoustänneg. Hei ginn d'Dossieren opgemaach. Fir den Encadrement ginn d'Leit dann op d'Siten Dikrech a Wolz opgedeelt. Formatiounen a Mesurë fir d'Leit bei der Sich no Aarbecht z'ënnerstëtzen ginn et der an der Tëschenzäit vill, besonnesch fir Jonker. Un der Administratioun läit et, déi richteg Projeten fir all Client ze fannen. Duerfir gëtt all Demandeur d'emploi ewell och ëmmer vun där selwechter Persoun betreit. Zweete Site vun der ADEM zu Dikrech ass nieft dem Haaptgebai d'Maison de l'orientation an der Avenue de la Gare. Zënter Enn Mäerz ass hei, ganz nei, och e Club d'emploi ënnerbruecht, wou d'Clienten vun engem Agent bei der Opstellung vum CV gehollef kréien. Majo, virdrun war et esou, datt et zwee Club-Emploien am Land gouf, wou ee konnt Rendez-vous froen, wat awer nach net zu Dikrech méiglech war. An dann hunn d'Conseilleren, wa se d'Méiglechkeet haten, de Client beschtméiglech beroden sur place, respektiv en dann e Rendez-vous gefrot an engem vun deenen aneren zwee Club-Emploien. Déi sinn um Belval an an der Stad. An et ass eng Plus-value fir Dikrech, datt mir deen elo zënter Mäerz dann och hei hunn. Donieft gëtt et an der Maison de l'Orientation awer och d'Méiglechkeet fir sech ëmz'orientéieren mat engem Apprentissage Adulte, fir déi et och eng Rei Aiden a Primë gëtt, déi hei ausbezuelt ginn. Eleng am leschte Jor gouf esou e Montant vu 35 Milliounen Euro als Complément d'indemnité u Patronen ausbezuelt. De Service de l'Orientation professionnelle ass dofir do, de Leit déi richteg Léier ze vermëttelen, sief et direkt vun der Schoul aus oder awer spéiderhin als Erwuessenen. Et muss een am Fong, jiddereen dee wëll een Apprentissage maachen, dee muss sech een Apprentissage maachen, dee beim Patron stattfënnt, wuel gemierkt, dee muss sech bei eis op der ADEM am Service vun der Orientation professionnelle muss dee sech aschreiwen. Dat ass vum Gesetz ass dat virgesinn. Op där aner Säit ass et och esou, all Patron, dee wëll ausbilden, dee wëll ee Léierbouf, ee Léiermeedchen an den Apprentissage huelen, dee muss och via Déclaration de poste d'apprentissage déi Plaz bei eis melden. Esou goufen am leschte Joer net manner wéi 750 individuell Gespréicher gefouert. Och de Silas Delgado hei war viru Joren an d'Maison de l'orientation komm, fir en neie Wee anzeschloen. Hien, dee fréier kee Bock op Schoul hat, huet no diversen Aarbechten als. De jonke Mann op eemol agesinn, dass him d'Basis feele géif, fir e flotten Job ze maachen. Bei der ADEM konnt hien dunn eng Léier an engem Architekturbüro vermëttelt kréien. Hei gouf him nogelauschtert, hei gouf mat him zesummen no enger Solutioun gesicht an elo an engem Joer huet hie seng Léier als Bauzeechner fäerdeg. Zäit an gitt no Rot froen. Also wéi hei, wéi Societéiten wéi hei, Maison de la Orientation, Holt Iech Zäit. Déi meescht Jonker, ech weess, déi meescht Jonker dobausse soen, Ah, mir kréien souwisou net gehollef op déi blo Plazen. Jo, du kriss net gehollef, wann s de keen Zil hues, wann s de keng Objektiven hues, da kann keen dir hëllefen. Mee wann s de déi Objektiven hues, dann. Komm op esou Plazen wéi Maison de l'orientation déi dech beroden kënnen fir eng gutt Entscheedung ze huelen am Liewen. Speziell fir jonk Leit huet d'Gemeng Dikrech iwwregens de Projet Gare an d'Liewe geruff, wou eng Persoun konnt fest iwwert d'ADEM agestallt ginn an en permanence zwou Persounen am Chômage schaffen. Si féieren hei e Bistro a verléine Vëloen, déi erëm aus der Beschäftegungsinitiativ Rentebike Dikrich vum CIGR Nordstad kommen. Op Gemengenniveau gëtt also och ëmmer erëm alles ënnerholl, fir Leit nei Méiglechkeeten op Aarbecht ze bidden. Hunn iwwer déi Hären, wa mer Plaze fräi hunn oder wa mer spezifesch. Professiounen, Beruffer gesicht hunn, ëmmer probéiert mat der ADEM zesummen Leit ze rekrutéieren, déi eventuell iwwer de Contrat à durée déterminée ze kucken, ob dat ob dat ka fonctionnéieren an déi dann och eng Perspektiv haten, fir duerno kënnen op der Mengt op der Gemeng agestallt ze ginn, wat dann och an ettleche Fäll geschitt ass. De Wee erëm zréck an d'Aarbecht läit also am Endeffekt net nëmme bei enger ADEM an hire villen Offeren, mee och bei der gudder Zesummenaarbecht tëscht allen Acteuren um Terrain. Voilà, dat wor et dann awer fir eis Emissioun haut aus der Naturverwaltung zu Dikrech. Zum Schluss do mer awer nach e klengen Tipp fir Iech, falls Der elo sollt ze vill an d'Restaurant ronderëm goen. An zwar ass de Fitnessparcours am Naturpark Seitert elo komplett nei gemaach ginn. Dat heescht, et si ganz nei Geräter opgeriicht ginn. wou een och iwwer QR-Code sech kann Übungen eroflueden, also elo gëtt et op alle Fall keng Excuse méi fir sech net a Form ze halen. An domat wënschen ech iech nach eng ganz schéin Zäit, haalt iech gesond a monter, bis am Juni nees, Äddi!